A hefyd achos mae'r lot o Gymraeg hef, am yr yn Aberystwyth hefyd. Mm. Uh, dwi'n defnyddio fe yn siops a pethau fel yna hefyd. O le uh, wyt ti'n dod rhywun reiddio? Yn reiddiol dwi'n dod o uh, Cwm Romfa yn de Cymru. So mae'n fel dau, dau hanner awr o fy hyn. Oh, okay, yn y car neu yeah, rhywbeth. Yeah, yeah. Mae'n eitha agos i Gaerdydd. Uh, uh, Wnes ti uh, diffu uh, i ffynnu uh, uh, yn siarad Cymraeg, effordd uh, rieni, uh, teulu? Na, na, roedd uh, teulu fi ddim yn gallu siarad Gymraeg. Oh. So, dwi'n person gyntaf yn fy teulu fi siarad Gymraeg am fel cant o flynyddoedd, oedd, dwi'n meddwl. Oh, yn amffodus, yn y de, roedd lot yeah. o uh, teulu oedd yn well, parhau siarad, yeah. well, stopo siarad yn y Gymraeg. Mm. A felly, uh, yeah, so dwi'n yr unig un yn y teulu fi sy'n gallu siarad Gymraeg ar hyn o bryd. Wnes ti uh, ddysgu Cymraeg yn yr ysgol? Ie, yeah, es i oh, ysgol, okay, okay. ysgol Gymra, um, gynradd Gymraeg. Okay. So mae hwnna'n ysgol mynd o fel, uh, flynyddoedd o fel uh, 3 i 10. So dwi'n gael uh, addysg okay. Cymraeg o'r rhwng oedron hwnna. A wedyn ar ôl 10, es i ysgol Saesneg wedyn. Oh, so, okay, okay. Ond dwi dal wedi cadw'r Gymraeg hyd yn oed oh. ar ôl uh, adael uh, yr okay, ysgol. Okay. You know, um, uh, cyfrifiad 2001, mae dim ond uh, uh, 25 a cant o bobl yn, yn Chymru sy'n medru Cymraeg. Felly, um, wyt ti'n poeni am y dyfodol uh, i, uh, i rai Cymraeg yn Chymru? Wel, dwi'n poeni tipyn Cymraeg, ond mm. hefyd dwi'n gwybod fod fel rhywun ifanc sy'n siarad Gymraeg, dwi'n gwybod os dwi'n cael plant, dyn nhw'n ah, dysgu ah, Cymraeg, yeah, yeah A dwi'n meddwl a hefyd achos mae lot o pobl sy'n... Mae lot o rhieni nawr yn yeah. rhoi yr plant mewn ysgol yn Gymraeg. A wedyn, y gobaith yw, bydd nhw'n mynd i ysgol Gymraeg hefyd, y plant nhw. So, ie, yeah, mae yna plan dwi'n meddwl am y dyfodol yn y tymor hir. Yeah. Ond ie, yeah, yn amffodus, does dim lot o bobl sy'n gallu siarad Gymraeg. Yeah. Ond uh, mae problem a hide hefyd. Well, Achos y uh, wnes i, Llawer o fideos YouTube ar y stryd. Yeah. Uh, mae uh, llawer o, o uh, bobl ifanc mm. sy'n uh, dysgu Cymraeg uh, yn yr ysgol. Yeah. Ond uh, da ni hwn ddim yn uh, ateb uh, yn Cymraeg yn, yn, yn iawn. Mae'n anodd, ie. Ond uh, fi wedi gweld newidiadau, really, yn y blynyddoedd gynt, i'n meddwl, achos mae yna fel rhyw fath o diwylliant Cymraeg yeah. ifanc sy'n wedi datblygu blynyddoedd old sy'n weld y Cymraeg fel rhywbeth hen iawn i fel, mm. i, i, i fel, maen nhw'n dweud fel roedd o'n iaith capel. Oh, so, yeah, yeah, yeah, yeah. Mae'n ma iaith i hen pobl. Ond mae gennym ni fel, uh, fel uh, diwylliant ifanc newydd nawr gyda bandiau, cerddoriaeth a mm. o lot o pethau diddorol sy'n digwydd. A dwi'n teimlo bod mae hwnna'n helpu lot Mm. Dwi'n sicr, nes i dysgu Gymraeg, e- ail dysgu Gymraeg, yeah, yeah, yeah. achos dwi'n just dechrau rando i gerddoriaeth Gymraeg nawr. So ie, yeah, mae yna, ma na, wel, hefyd wyt ti'n gallu mynd i lot o places hefyd yng Nghymru, mm. ti'n gallu mm. gweld cerddoriaeth Gymraeg hefyd, modern, fel clwb i'r bach yn Caerdydd sy'n yeah, yeah, yeah. bwysig iawn. Yeah. So mae lot o pethau fel yna hefyd. Yeah. Mm, wyt ti'n iso i Gymraeg fod yn iaith a gymunedol yn, yn Cymru. Dwi eisiau defnyddio fe, pob okay, dydd okay. really. Da, da iawn. Dwi'n teimlo fe mae'n iaith naturiol i fi, achos oedd yna iaith gyntaf i fi dysgu. Mm. Um, a hefyd, ie, yeah, mae'n nice. So, ie, yeah, gobeithio bydd o'n uh, gweld fwy o Gymraeg. Yn union yn y de hefyd. Bore da, ie.
Bore da. Ydy Gymraeg i mam iaith di? Um, ail iaith yn credu. Ail iaith, um, okay. Dwi wedi ddysgu Cymraeg a Saesneg ers, well, ers, ers ysgol, basically. Okay. Um, mae mam a dad fi'n Saesneg, yn, oh. yn dod o yeah. uh, Lloegr. Di, di mam?

Um, Cymraeg. Oherwydd bod y dad nid yn Na, mae dad cyfforddus fi'n, yn dad ni'n defnyddio lyfio siarad Cymraeg. A oedd Cymraeg o hyd yn um, peth o'n i'n siarad yn ysgol a wedyn Saesneg mm. yw'r beth ni'n siarad adref. So yeah. mae'n ma n, ma n, ma n teimlo'n odd yn siarad Cymraeg adref. Dwi e ddim yn teimlo'n reit. A nes i, uh, oeddwn ni'n siarad Cymraeg gyda ffrindiau. Ie, ie, Ond um, ie, ie. ffrindiau oedd uh, rhieni plant yn yr ysgol, a dyn ni ddim yn gweld dim yeah, yeah. pobl nawr, so mae plant wedi tyfu. Ah, okay, okay, okay, so dwi ddim yn siarad o gwbl. Yeah, yeah.

Yno, cyfrifiad 2001, mae dim ond 25 y cant o bobl yng Nghymru sy'n medru Cymraeg. Felly, wyt ti'n poeni? am dyfod o iaith Cymraeg yn Nghymru? Wyt ti'n poeni? Ie, yeah, dwi ddim yn...
Pan oedd un yn ysgol, mm. oedd ysgol Gymraeg a ysgol Saesneg, yeah. a os ydych chi'n mynd i'r ysgol Gymraeg, dych chi ddim ond yn siarad Cymraeg. Dyna'r whole point yn dweud. E? Mm, yeah, uh, ond yeah, fi'n credu nowadays, mae yna lot o mwy o kind of, cymystry between Cymraeg a Saesneg, mm. a felly dwi e ddim yn sort of, dwi e ddim yn cael ei uh,

just mae'n dda i siarad dwy iaith. Yeah, really, mae'n siarad, really, really. mae'n mae great i'r brain yn siarad dwy iaith. Mm. So just o, just o hynny, mae'n mae dda. Mm. So dwi ddim yn deall pam mae dydy pobl ddim eisiau i'r plant ddysgu Cymraeg o siarad Cymraeg. Mm -hmm. Dach chi'n um, isio i Gymraeg fod yn iaith cymunedol a draws Cymru? Um, Ie, yeah, mae yna cymunedau sy'n dal yn just siarad Cymraeg. Um, am Aberystwyth, mae mwy o uh, cymwystra o Saesneg a Cymraeg. Mae yeah. fel uh, students yn dod i'r university fyna. Mm. pretty much just siarad Saesneg, mm. ond mae dal uh, cymuned Cymraeg yeah. uh, cryf yn Aberystwyth. Mm. Ond yn credu mae wedi... Uh, mae'n lle, uh, llai na oedd uh, 10 mlynedd yn ôl, neu 20 mlynedd yn ôl. Mae'n uh, mae llai na oedd e. Ie, yeah, ie. Wyt ti'n isio i Gymraeg uh, fod yn iaith cymunedol? Ie, ie, ie, bydd yn neis. Os oedd mwy o mwy o incentive i, i siarad Cymraeg yn, yn cymunedau a pethau fel yna. Mm. Um, mae yna rhai fel siopau sydd efo signs sy'n gofyn i pobl i siarad yn Cymraeg a pethau mm. fi'n credu mm. mae'r rhain yn uh, syniadau really, really great. Mm -hmm. um, ond mae, yeah, mae lot o places sydd lle mae pobl yn gweithio yna sydd ddim yn siarad Cymraeg, mm. so dwi e ddim yn, uh, dwi e ddim yn opsiwn, really. Yeah.
Uh, a ti? Um,
hoffwn i weld um, ysgol Gymraeg i, i bob i, i, i bob un. So, yeah. um, ond mae'n a lot o pobl sydd ddim eisiau i plant ddysgu Gymraeg.

y cant o bobl yn Cymru sy'n sy sy medru Cymraeg. Wyt ti'n uh, poeni am diffodd o iaith Cymraeg? Peth gyda fi yw, siarad Cymraeg, mae fel slang Cymraeg sydd gyda fi, i ni yeah, yeah. South Walian a os ych chi'n mynd i'r North, North yeah, Wales, yeah, yeah, yeah. wedi maen nhw'n siarad y Cymraeg lot mwy crisp, lot mwy gymleth na'r mm. Cymraeg wy'n siarad. Mm. Oh, yeah. Ond mae fe'n galed os ydych chi'n mynd i golli'r Gymraeg i gyd. Uh, wyt ti'n poeni?
Fi ni yn poeni, na dyn. Poeni, oce, oce, oce. Okay. Ond fi'n lwcus, mae da fi'r mab wedi dysgu Cymraeg, so mae fe wedi dysgu, a o hynny'n cario fe trwyddo. Mm, Wyt ti'n isio i Gymraeg uh, fod yn iaith y gymunedol yn Nghymru. Os dim lot o bobl yn siarad, fel chi'n gweld, dim ond beth yw e, 25% sy'n siarad Cymraeg, mm. fel ynddo fe, so mae'n galed. Mae lot mm. o bobl yn mynd draw i Saesneg lot yn fwy, chwel, yma se. Mae yna beth mae plant i gyd yn, yn siarad. Mm. Dwi'n mynd clywed lot o blant yn siarad Cymraeg.

Da chi'n
siarad Cymraeg bob dydd? Do. Ydyn, ydyn, ie.
Yeah. O le da chi'n dod yn reiddio? um, yeah.
Gyfyrddin. Yeah. Yeah. A, a, uh, a chi? Trallwm. Uh, pen llun. O, oh, pen llun. O, oh, dwi'n wythu mo efo uh, acen pen llun, acen golau sy'n dymedu uh, arbennig. Dach chi'n uh, as astudio uh, yn, y, yn y prifysgol yma? Ydyn, ie. O, da iawn, prifysgol Aberystwyth. Ie. Yeah. Yeah. Oh, okay. Yeah. Un o cyffrifiad 2001, uh, mae dim ond um, dau a bymtheg y cant o bobl yn Chymru sy'n sy medru Cymraeg. Felly, da chi'n uh, poeni am y dyfod o iaith uh, Cymraeg a pham? Um, yeah, a na, achos mae lot o stwff yn cael ei wneud i helpu'r iaith, ond hefyd mae lot o bobl yn troi Saesneg yn lle Cymraeg, yeah, yeah. pobl ifanc. Mm.
Felly, wyt ti'n poeni? Um,
Hanner a hanner. Hanner a hanner.
Ie. Oce. Ie. Oce. A a ti? Yy yn dod i poeni chydig achos ni angen un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a ma' 'na lot o dysgwyr eisiau siarad Cymraeg ond lot o bobl sy'n dewis ddim i siarad Cymraeg sydd yn rhy trist. Ond uh, does dim digon o athrawon uh, Cymraeg sy'n dysgu Cymraeg i, i bobl ifanc, i blant. Felly, ydy, ydy, ydy, ydy hwn y broblem?
Yndi, ond dyn ni jyst angen mm. trio cael bobl i siarad mwy o Gymraeg mm. yn bob ffordd hmm, posib. Yeah, yeah.
Uh, a di? Ie, yeah, uh, dwi'n cytuno, dwi'n meddwl, sa'n digon o athrawon, a wedyn dwi'n meddwl bod mwy o bobl yn gallu fatha dysgu fatha pobl fatha ni ŵan, dwi'n neud Cymraeg yn brifysgol. Ie. A dwi'n gobeithio dysgu wedyn. So dwi'n gobeithio ni- bod 'na mwy o bobl yn dewis siarad Cymraeg yn lle Saesneg. Mm. Felly, wyt ti'n wyt ti'n poeni? Yndw, chydig bach, yndw. Oce, oce, oce.
Wyt ti'n poeni? Ie? Yy, Oce, oce. Wnes i uh, llawer o fideos YouTube ar y stryd yn y de. yn gofyn uh, i bobl ifanc a uh, dan chw sa Cymraeg uh, neu beidio. Ond uh, mae llawer o bobl ifanc sy'n dysgu Cymraeg uh, yn yr ysgol, ond uh, dan, dan chw dim yn ateb yn, yn Chymraeg uh, yn iawn. Felly, ydy y, y, y problem mawr. Ydy swyddi, mae lot o fatha peer pressure i siarad Saesneg, yn enwedig mewn ysgolion. Mm. Ond dwi'n falch dda o pen llun lle dwi'n dod o Cymraeg ydy'r mm. go-to language. um, so ie, lle bod o wahanol yn y de, o beth dwi weld lle. Ie, ie, ie. Mae ma lot o bobl yn meddwl bod e'n fwy cool i siarad Saesneg yn lle Cymraeg, ond, oh, yeah, yeah. ond wedyn mae'n

A ti? A, ie, cytuno, fel, yeah, mae'n yeah. cool i siarad Cymraeg, ond uh, well, lot o bobl achos cyfryngau cymdeithasol ddim yn meddwl bod o, achos mm. just ddim yr un thing. A mae o. Sut ti uh, datrys problem o, o fath? yeah. bob dim hyd e. Wneud fwy o campaigns i fel mm. mm. yn neud Cymraeg yn cool. A sa mo... Ok, ok. Chos mae lot o bobl sy'n dysgu, felly bod dim dan o'r hyder i siarad Cymraeg, ond mm. just helpu nhw. Wyt ti'n isio i, i, isio i, i Gymraeg?

Da chi'n uh, siomedig gan y ffaith bod uh, llawer o bobl dim isio dysgu Cymraeg yn Cymru. Ie, yeah. ie. Yeah.
Yeah.
Dwi'n meddwl sy'n un fwy o um, wersi i odolion. Dwi'n meddwl odolion yn fwy agored i ddysgu, so mae'n haws i pawb. Sy'n sa plant dysgu nhw ddim yn dweud fel

Da chi'n siarad Cymraeg, uh, bodydd? Ynddo, dwi siarad Cymraeg efo fy mhlant. Ie, yeah, ie. Yeah. Um, a efo fy mam. Yeah. So dwi'n siarad efo ffrindiau, yeah, yeah, yeah. i ysgol Gymraeg. Okay. Uh, dwi'n gweithio i Llywodraeth Cymru. Oh. So dwi'n ei siarad Cymraeg lot yn gwaith hefyd. Yeah, yeah, yeah. Yn uh, Aberystwyth? Yn Aberystwyth, oh, okay. yeah. Uh, da chi'n isio i uh, Gymraeg uh, fod yr iaith gymunedol, iaith uh, fwyaf rhifol? yn, yn Chymru a, a pha? Ie, yeah, so dwi o Machynlleth, mm. a dyn ni'n, mae lot o bobl yn Machynlleth yn tueddu siarad Cymraeg. O, oh, ie, ie, ie. so mae'n tueddu bod mwy fyny gogledd, mae lot yeah, mwy o Gymraeg yn cael ei siarad. Mm. Ond uh, yn y de, mae... Mae, mae, mae, mae yna llai o Cymraeg yn cael ei siarad yn y de, yeah. ond um, Ie, yeah, mae ma, ma, ma, ma lot o'r iaith yn cael ei siarad yn Caerdydd, mm. o, ond ie, yeah, mae'n treddu bod you know, lot mwy fanna na pob man arall. Ie, yeah, ie. Yeah. Uno, yeah.
uno, cyfrifiad, dwi fi da un, mae dim o'n uh, 20 y cant uh, o, o bobl Oh, ie? Yn, yn, yn y prif, prif, prif dinas uh, sy'n sy medru Cymraeg. Sy'n sy gallu siarad Cymraeg, ie. Yeah, yeah. yeah. Di, di Cymru ddim yn fawr iawn, so... Felly, uh, dydy'r Gymraeg uh, dim yn uh, uh, iaith uh, gymunedol yn y, yn y de. Na, na sy'n ni ddim yn dweud. Mae ma, uh, Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn trio

Nago, dwi ddim. Um, dwi'n siarad tymor bach o Gymraeg. Okay. Siarad ys i um, yn yr ysgol a gyda fy nheulu, ond dim gyda fy cariad. ah, ok, yn anffodus, yn anffodus. Rhaid i ti ddysgu Cymraeg i dy cariad.

Mae dim ond 25 y cant o bobl yng Nghymru sy'n gallu siarad, ie, medru Cymraeg.
Felly, wyt ti'n poeni am dyfod o iaith Gymraeg? Wel ie, achos mae pawb yn siarad Saesneg yn bob man, mae'r teledu yn Gymraeg, mae popeth, sori, yn Saesneg, mae popeth yn

Uh, Dwi'n siarad tymor bach o Gymraeg, ond okay. mae hi yn hoffi siarad yn Saesneg yn fwy. Dwi ddim yn gwybod pam. Efallai bod mae'r teledu yn Saesneg, ond mae, oh, mae hi eisiau siarad Saesneg gyda ni. Wyt ti eisiau i blant yn dysgu Cymraeg, yn siarad Cymraeg uh, yn, yn, yn y diffodol? Ydw.
Dwi, dwi wedi eisiau i fi siarad Cymraeg. Mm. Mae'n um, hawddach i cael um, swyddi mm. um, pan wyt ti'n henach. um, um, ond os wyt ti eisiau mynd i unrhyw le arall yn y byd, mm. mae ma popeth yn Saesneg. Mae Cymraeg ddim o'n dda os wyt ti'n eisiau siarad, uh, you know, sefyll yn Cymru. Um, ond dwi eisiau iddi siarad Cymraeg. Felly, wyt ti'n ti poeni? Tym yn bach.
Tym yn bach. Yeah.
Wyt ti eisiau i Gymraeg a fod yn iaith gymunedol a draws Cymru. Wel, bydd yn nais, yeah, yeah. ond dwi'n gwybod bod yn y dde does dim llawer o bobl yn siarad Cymraeg. Mm. Yn y gogledd mae pawb yn siarad Cymraeg a mae rhaid cael... Go, go, gogledd gollewin. Ie. Dim ond gogledd gollewin. Ie, mae rhaid cael rhyw Rhyw lle yn y middle. Ie, ie, ie, ie. Yn Ceredigion mae, mae llawer o bobl yn siarad um, hanner a hanner. Mm. So pan dwi'n siarad Cymraeg, um, dwi'n um, uh, use English yeah, yeah, yeah. pan rydw i'n siarad Cymraeg. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Um, mae fe'n hanner-hanner. Felly, uh, wyt ti isio i Gymraeg uh, fod yn iaith gymunedol? Yeah?

yn Nghymru uh, sy'n medru Cymraeg. Ie. Yeah. Uh, felly, uh, wyt ti'n poeni am dyfod o y iaith y Gymraeg? Um,
Ie, yeah, ydw. Mae dim lot o pobl yn siarad Cymraeg dyddi yma. Mm. A mae fe'n, um, mae'r iaith yn marw bach.
Wyt ti'n eisiau i Gymraeg uh, ffod

uh, dau a bymtheg uh, cant uh, o bobl yn, yn, yn, yn, yn Chymru uh, sy'n medru Cymraeg. Mm. Uh, felly, uh, wyt ti'n poeni am uh, dyffod o uh, iaith Gymraeg? Um,
Na, fi'n credu, you know, os ti'n ti mynd, i, os ti mynd i rhywbeth fel y steddfod, er enghraifft, mm. ti'n gweld sort of, y diwylliant sydd gyda ni o ran cerddoriaeth a llynyddiaeth a mm. ffaith bod lot o bobl sy'n dysgu Cymraeg yn mynd i, mm. i digwyddiadau fel yna mm. uh, a gweld, you know, bod e jyst yn rhywbeth arferol i bobl mm. yng Nghymru. Fi'n credu bod hwnna'n rili really bwysig. Um, mae mwy o blant yn cael addysg Gymraeg hefyd nawr. Um, mm. a gobeithio yn y dyfodol bydd, bydd hwnna'n golygu bod pobl yn teimlo'n fwy hyderus i weid bod nhw'n gallu siarad Cymraeg yn rhywbeth fel y cyfrifiad, ti'n gwybod? Mm. Os ti'n gofyn cwestiwn i rhai i bobl mewn rhywbeth fel yna, mm. falle beth ti'n cael yw rhai pobl sy'n gweud bod nhw ddim yn gallu siarad Cymraeg, ond actually maen ma nhw yn, ond maen nhw jyst ddim yn ddigon hyderus i wneud, ti'n gwybod? Okay. So, uh, so na, fi'n fi um,

Yeah. Uh, hyd yn oed uh, bobl ifanc mm. sy'n dysgu uh, Gymraeg uh, yn yr ysgol. Yeah. Felly uh, ydy uh, hyn y uh, uh, broblem.
Ynddo, fi'n fi credu bod hyder, hunan hyder yma. Ie, ie, ie. A mae fe, mae fe'n trenu bod pobl yn teimlo bod nhw ddim yn gallu rhoi go arno fe. Mm. Ti'n gwneud trio siarad mm. Cymraeg a mm. just defnyddio'r Cymraeg sydd gyda nhw. Um, mm. achos bod nhw ddim yn ddigon hyderus i wneud. Ond mae'n bwysig bod pobl yn mae'n bwysig bod pobl sydd yn siarad Cymraeg yn wneud i bobl eraill i deimlo yn, yn yeah. gyfforddus i mm. ddefnyddio'r Cymraeg nhw. Ti'n mm. So, mae hwnna'n really bwysig. Wyt ti eisiau i Gymraeg fod yn uh, iaith y gymunedol? fwyaf o lifo a draws Gymru. Os ti'n mynd i rhai ardaloedd o Gymru, mm. mae ma hi'n barod. Mae fe'n iaith gymunedol, mae fe'n iaith gymdeithasol, mae'n mae lot o lefydd yn barod. Hyd yn oed yn uh, Aberystwyth, uh, dydy, dydy Gymraeg uh, dim yn uh, iaith uh, gymunedol. Mae yna gymunedau Cymreig iawn yma, ti'n mm. wedi pan ti'n meddwl am y ffaith bod ni'n bod ni'n ardal amaethyddol, so mae lot o, lot o, um, lot o bobl yn mynd i ddamaeth, so mae'n fe'n iaith y gymuned i, i ffermwyr ac yn y blaen, so mae lot o stwff yn mynd mlaen gyda clybiau ffermwyr ifanc a pethau fel yna, ti'n gwybod? Ie. Um, so na, mae'n mynd i dibynnu lle ti'n mynd, fi'n meddwl. Mm. Helo, bore da!
Bore da, sut ydych chi?
O, oh, da iawn, da iawn, diolch. Yeah. Uh, uno, uh, cyffrifiad, uh,

poeni am y dyfod o uh, Gymraeg? Wel, mae rhaid, mae rhaid fod uh, yn poeni rhyw ychydig, oherwydd mae'n ma, ma, ma gysyniad. Ie, yeah, ie. Yeah. Ond uh, ges i'n ngeni yn Aberystwyth uh, blynydde yn ôl, a Fel yn bachgen, oedd pawb yn, yn, yn siarad Cymraeg. Ond nawr, mae dirywiad, fel mae'n mae syrthio dim gymaint. Dwi nawr yn byw yn Abertawe. A mae Abertawe yn, yn Saesnig iawn. Mm. Ond dwi'n byw tu mas i Abertawe, lle o'r enw Morriston, mm, mm, mm yeah, tref yeah. Oris. Ac yn, mae tipyn bach o'r iaith fyny, yeah. ond mae'r sgolion yn grif. Ysgolion Cymraeg, yeah. ysgol, ysgol, ysgolion dwyieithog, yn gryf iawn yn Abertawe. Ond dwi ddim yn gwybod os dyn nhw'n... Maen nhw yn yr ysgol yn dysgu, ond unwaith maen nhw tu allan, maen nhw'n cymysgu gyda, yeah, yeah. gyda pawb.

Ond uh, dim, dim gymaint yn, lawr yn y de. Mm. Ond uh, dwi'n... Dwi'n siŵr fydd yr iaith yn parhau, mm. ac, achos mae gymaint yn cael ei dysgu yn yr ysgol nawr. Yeah. Achos mae un, dwy, tair, peder,

Okay.
Ond am y gallewen, yeah, yeah. maen ma nhw yn siarad Cymraeg a, a, a iaith cyntaf. Mm, pam uh, uh, wnes ti uh, symud i uh, Aberystwyth? O, oh, pam?
wedi dod lawr ma dros o

wedi uh, magu fi. Yeah. A mae fe, um, y Cymru, uh, um, mae fe dod yn weithiol yeah. o'r cyfarren. A mae y iaith cyntaf dy fe, yeah. yw, yw, yw uh, Cymru. Da iawn. Da. Ond uh, mae fe'n siarad y tyma bach i fi yeah. um, o, you know, amser maith yn ôl. Yeah. Ond fi ddim yn, ddim yn gwybod o no, ddim yn gallu siarad Cymraeg o gwbl, mm, really. Yeah. Dweud y wir. Yeah, yeah. Ond rwy'n wedi dod ma, um, wel, um, mae Cyngor yn cael, cael y nogi mm. i um, fforiant yn, uh, i dysgu Cymraeg. Ie, ie, ie, ie, ie.
O, da iawn, da iawn. Mae'n pwysig i, i defnyddio y iaith pob dydd. Ie, yeah, da iawn ti, da iawn ti. Ond on, on aml, y, y pobl lleol yn, yn troi y, y sgwrs A nôl i'r Saesneg, ac mm. mae'n mwy, hmm. mwy hawdd. Mwy hawdd i cyfarchebu. Ie, ie, ie. Mwy hawdd i Yn union, yn union, yn union, yn union. Da chi'n siarad Cymraeg bob, bob dydd? Wel, ie. Wel, fy wraig i yn dod o'r uh, dwyren Cymru. Mm. Dim, dim uh, Cymru o... Uh, dim yn siarad Cymraeg o gwbl. O, un anffodus, un anffodus. Ond mae hi'n wedi dod i uh, dosbarthiadau uh, yn y lle, mm. fan hyn. Mm. A mae, mae hi'n gwybod Cymraeg no, yn, yn, yn well. Okay. Uh, ond ddim yn mwyn siarad Cymraeg, ond okay. ddim digon o uh, hyder. Oh, I siarad okay, Cymraeg. Yeah, yeah, yeah. Ofyn rhag ofyn fi'n gwneud camgyrmeiddiadau, mm. y, y gwallau, yeah, y yeah. sticks. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Fi moyn, fi moyn siarad yn, yn iawn, yn, yn, um, ond mae pobl lleol yn, yn cymysglu

Dim ond moyn yy yym anoranu y y... Hmm. ...y iaith Cymraeg i mewnfudwyr. Ie ie. Y mewnfudwyr y people yn dod 'ma... Ie. ...wel be' ma' ma' nw yn ma' nw yn moyn troi yn ôl i Saesneg. Ie. Bob amser. Ie ie bob amser ie ie ie ie ie. Ie a na- n- n- nifer o bobl yn ansylweddoli y, y, mm. sefyllfa. Yeah, yeah, Ac yeah. os, you know, um, dim Cymraeg, you know, yn y gwbl, yn marw mas. Mm. Ond maen nhw'n siarad gyda'r gilydd. Dwi'n chwydu no. Ie, maen nhw'n cadw y cadw y, um, yeah, y gymundeb

Oh. Yn siarad Cymraeg. Ond da ni oh. yng Nghymru, ynddi ni? Uno y cyfrifiad y 2001. Ie. Yeah. Uh, mae dim ond uh, uh, dau a bymtheg uh, cant uh, o bobl yn Chymru sy'n medru Cymraeg. Ie. Yeah. Uh, felly, uh, da chi'n poeni am dyfodol y iaith Gymraeg? Wel, well, naturiol. Petai chi wedi bod yn Steddfod yr Urdd yn Meifod wythnos yma, mm. byddech chi wedi gweld pawb Cymru yn bob man. Yn bo, bob man, y yeah, yeah. bwrlwm y Gymraeg, bwrlwm. ti'n dweud, o siarad Cymraeg. Pawb a'r plant.
Bydde, bydde, bydde.
Ond mae o'n, mae o'n achos o, o bryder, yndi. Mm. Yndi, yn sicr, mae rhaid uh, cymryd i'w gamau arbennig, sy'n ni feddwl, i ddiogelu bod yr iaith yn parande. Mm. Ydy wir. Yndi, yndi, yndi. Okay. Ond um, mae hynny'n dibynnu ar yr ieuenctid yn ddi, ddyfwn ni, ac ar y Cymru Cymraeg i ddefnyddio'r Gymraeg, i siarad Cymraeg efo'i gilydd. Mm. Mae yna naw nifer fawr da ni'n abod rai. Uh, maen nhw'n siarad Cymraeg yn iawn, ond dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg a'i gilydd. Oh, Dyn nhw'n defnyddio'r Gymraeg gymaint ag y gallan nhw felly. Oh, a wedyn yeah. just uh, gobeithio bydd pobl yn gweld, wel, mae rhaid i ni wneud ymdrech hefyd i wneud hynny, i sicrhau hynny, ynde.